יצחק, לאמיר זיך נישט נארן, דו אונסט א הויז אין בארא פארק, וואס האט דיך עס אויסגעפירט? ווייסט מען זאגט אז ער אוינט שוין א הויז ערגעץ אויף א גוטע גוטע לאקעישאן, וואס מאכסט זיך נאריש? יא, ס'איז א חידוש, איים נאט גאנא סעי איטס איטס וויערד אז איינער וואס אוינט א הויז שוין צען יאר אין בארא פארק ענד פעיאינג נאט סאטש א עקספענסיוו מארטגעדזש איווען כוועלכע ריפיינענס ביי קאוויד, זאל וועלן טון אזא מאוו. לייק איי סעד ביפאר, ס'דא אסאך וואס זאל לייטעוועט וויל טריי טו בי יו נאו מצמצם זיין קאפל אוו טינגס. סאו ערשטנס איך האב אייביג געהאט אזא נטיה, ס'איז סאטש א טייפ אוו איידיע פון ארויסגיין פון די יו נאו מ'מוז דא וואוינען. כ'געדענק איין טאג, דו רימעמבער האו איט סטארטעד, כ'בין געקומען דא פאר וואקעישאן א יאר און א האלב צוריק, ענד. אונז האבן פונקט דעמאלטס געדארפט טון רענאוועישאנס אין אונזער הויז, אונז האבן געזען די נומבערס ווי עקספענסיוו ס'איז, און אונז דידענט מעיק סענס, אונז האבן שוין אנגעפאנגען קוקן אויף קויפן א נייע הויז, קען ווען אלמאסט בי טשיפער דעט וועי, און וויר ארעדי אין טאטש וויט בראוקערס, און דען איי ענדעד אפ היר, ס'איז געווען א מיסטעיק, כ'האב געדארפט אנקומען צו סקאטסדעיל, איי ענדעד אפ היר ביי מיסטעיק, איטס א סטארי אן איטס און, באט עניוועיס כ'געדענק נאך כ'בין געווען דארט, כ'האב געזען וואטס גאוינג אן היר, כ'בין צוריק געקומען צו בארא פארק, כ'בין געגאנגען צו מיין שטיבל און.

אונז וואוינען דא ווי משוגעים, אונז זענען ביידע משוגעים אז אונז וואוינען אין אזא פלאץ. דעמאלטס האב איך געוואלט טאקע אויסקלארן וויאזוי זענען אונז אנגעקומען צו ניו יארק בכלל, און דאס האט מיך יעדער געזאגט, עוועריבאדי וואס מסכים אז ס'איז וועגן די באוט, די שיף האט אנגעקומען צו עליס איילענד, דארט קומט עס אן ערשט, פון ווי מ'איז געווען אינדערהיים. דעט באדערד מי, איך האב נישט געקענט שלאפן ביינאכט רואיג עפטער דעט. ריעלי? וועגן דעם? וועגן דעם גייען גייען אונז דורך די פריזינג ווינטערס מיט שניי מיט פראסטע גוים מיט טייערע ליווינג מיט מיליאנס אויף דאלערס פאר האוזינג איט דידנט מעיק סענס דעטס ווען די איידיע סטארטעד העפענינג יו נאו אפשר קען מען דאס מאכן א ריעליטי סאו דאס איז געווען איינס אז כ'האב גלייך געהאט א נטייה צו אזא אזא פלאץ און שיינעס די קוואלעטי לייף. וואס איך האב גלייך איינגעזען וואס מען קען, בין איך בין געווען דא, און וואס איך האב פארשטאנען וואס מען קען האבן דא די רואיגקייט פאר די קינדער, פאר די ווייב, ענדזשוי די די נפלאות הבורא, די הרחבת הדעת, די וויל טו טינק, סיי פאר סיי גשמי סיי רוחניות, וואס איך האב געוואוסט וואס פאר א גוטע זאך ס'גייט זיין פאר מיך,

ליסטען קעירפולי וואס איך וועל דיר זאגן, דו וועסט זיין אנדרעש ווי די טויזענטער טויזענטער יונגעלייט וואס זיצען און קאמפלעינען א גאנצע טאג וועגען די האוזינג, דו גייסט קענען זאגען איך האב עפעס געטוהן וועגען דעם, איי גאט אפ ענד איי דיד סאמטינג אבאוט איט ענד מעיבי איט דידנט ווארק באט איי עקשעלי טרייד אינסטעד אוו סיטינג ענד קאמפלעינינג. די חיזוק ליין האב איך באגלייט און ס'באגלייט מיך עד יום הזה און איך רוף אים אייביג.

מעגסט זאגן די היסטאריע וואס איז געווען? איך ווייס וואס די אלע סא. אין אריזאנע גייט עס ווען די קויפסט א הויז ביי יעדן טאג גייט מען קלאפן אויף דיין טיר אפשר לייגסטו סאלער מיט מיך מיט מיך לייג סאלער לייג סאלער און איך האב געפילט זייער אנקאמפטעבל אז איך האב געטראכט אז מען דארף פאר דעם אליינס זאל מען לייגן סאלער אזוי מען הערט אויף קלאפן אויף דיין טיר למעשה פארשטייט זיך אז אונז האבן א היימישע יונגערמאן האב איך אים געפרעגט וועגן דעם און ער האט מיר געזאגט איך האב געהאט קוועסטשענס, ווייסט מען וואס דו מאכסט צוריק דיין גאנצע געלט מען פארדינט, דו גייסט לייגן סאולער א וואך שפעטער איז עס באצאלט פון די גאווערמענט, אלעס שטותים, און איך האב עס געזאגט פאר יצחק פליז זיי אנעסט מיט מיך, זאג מיך וואס זאגט מען מיך דא, ער האט מיר קלאר געזאגט די אמת, איך האב מיך גערעכנט אז נאך איך לייג ארויף א טאג נאך וואס איך לייג ארויף סאולער געענדיגט מיט די בילס געענדיגט, למעשה די ערשטע צוויי חדשים איז עס יא געווען, ס'איז נישט געווען אזוי סאך ווי ס'איז געווען פארדעם, ווייל ס'איז געווען אין די זומער פלעגט עס זיין קלאוס טו פייוו האנדרעט. און ס'איז אראפגעגאנגען צו הונדערט עפעס, און איך האב אנגעהויבן פילן איים סארי, פארדעם האב איך געלייגט סאלא, און איך רוף אים אן, און ער האט זיך אוועקגעגעבן אפאר טעג פאר מיר, ווייסט א שעה צו געוואויר וואס גייט דא פאר, ערשטע תירוץ וואס איז געווען פון די עלעקטריק קאמפאני אז ס'נעמט צייט, די צווייטע מאל דו קענסט טשוזן אזא פלען, ארויף א פלען, אראפ א פלען. די דריטע חודש האב איך געהאט קרעדיט אויף מיין אקאונט, איך האב געפילט פאר וויכטיג צו רופן יצחק זאגן, האסט געארבעט פאר מיר אזוי שווער זיכער צו מאכן אז אז עפעס שטימט נישט דא, איך האב געהאט קרעדיט און די נעקסטע פאר חדשים האב איך געהאט קרעדיט, נאכדעם איז געווען ממש אפאר דאלער וואס איינמאל מען זעהט אז מען פארדינט טאקע פון דעם האט זיך עס געלוינט, סאו גאו אהעד. און איך דארף זאגן ווייניג מענטשן עקשעלי רופן מיך צוריק און גיבן מיר די פאזיטיוו פידבעק, סאו איי ריעלי אפרישיעט דעט, איט ברינגס אוט א לאט פון גענוג וואספארא מענטש דו ביסט. טענק יו. אהמ סאו יא וואס איך טו פאר פרנסה לייק יו הערד סאולער און איטס בעסיקלי סטראקטשערד אז סאיז מער רימאוט סאיז א נעישאן ווייד קאמפעני אונז קענען טון סאולער איבעראל און איך טו סאולער אסאך פאר מענטשען און ניו דזשערסי און ניו יארק פלארידע אריזאנע דא אסאך און איך קען עס טון איבעראל אונז האבען אינסטאלערס איבעראל אונז האבען סייט סערווערס אלעס וואס ספעלט זיך אויס. איך מאך די סעיווינגס רעפארט ברוך השם איך קען מיך אויס מיט אלע יוטיליטיס ווי סאך זיי טשארדשען און האו טו פוט טאגעדער די סעיווינגס רעפארט און איך קען עס טון פון דא קען איך טון אלעס און איי וואד סעי א לאט אוו קאסטומערס רופן מיך דעי האב נאו איידיע אז אינצווישן האב איך געמופט ערגעץ זיי מיינען איך בין נאך אין ניו יארק דעי האב נאו איידיע און ביזנעס גייט אן ווייטער ווי געהעריג ברוך השם. לעצטע קוועסטשען. די גרעסטע טשעלענדזש פון וואוינען אין קאסא גראנדע? לעטס בי האנעסט. לעטס בי ריעלי האנעסט מיי פרענדס. דאס איז א באל מאל ווי מ'זאגט. עס איז א שריט וואס מ'הייבט זיך אויף פראם בינג די יו נאו מעקינג שור יו פיט דעט מאדעל וואס יעדער יו נאו ווי ס'שטימט מיט אלעס ענד. מען קען רעדן אסאך וועגן דעם יו נאו האו איי פאט אפ וויט דעט, באט איינע פון די זאכן איז די חדר, איך בין געקומען ברוך השם פיינע מוסדות, א בילדינג מיט באסעס, מיט מענעדזשערס, מיט דזשענעטארס, מיט מלמדים, ענגליש טיטשערס, און דא צו א מדבר שממה, קליינע קלאסן, און עס איז נישט דא די גאנצע סטעף מיט הנהלה, ענד וואט עם איי דואינג טו מיסעלף, אר יו נארמאל? סאו, יא, אזוי ווי איך האב געזאגט פון אנפאנג אז איך וויל זיין פארט פון בויען אזא פלאץ, איך פיל איטס די רייט טינג, באט וואס איך טראכט אייביג, טו פאט אפ וויט דיס מחשבה, לייק וואס טוסטו צו דיך, וואט אר יו דואינג צו די קינדער, כ'האב אסאך געטראכט וועגן דעם, ענד פון מיין ריסערטש האב איך אויסגעפונען. די עקטשעלי גרויסע קלאסן מיט בילדינגס ענד עווריטינג איז לאו דווקא א מעלה פאר די קינדער, עקטשעלי קלענערע קלאסן מיט מער פאוקעס, איך האב געהאט דא מנהל עס האט גערעדט פאר אונז לעצטע וואך געגעבן א שמועס פאר אלע טאטעס און אונז געזאגט סתם א מוסד

איטס נאט א פעקטארי, די מלמד קען זיך אפגעבן מיט יעדע מענטש, די טיטשער קען זיך אפגעבן מיט יעדע מיידל, איז איט טשעלענדזשינג? יעס, מען איז צוגעוואוינט אז ס'איז יא, צו די עלטערן דארפן זיין מער אינוואלווד מיט די מלמדים מיט די טיטשערס וואס מען לערענט, זיכער מאכן אז מען קומט אן מיט די זאכן, זיכער מאכן אז מען געדענקט אהיים צו שיקן א צעטל יעדע וואך, יעס, איטס אלל פארט אוו נאט העווינג א קאלער, וואס די מלמד וויל זיכער מאכן אז ער געפעלט פאר איינעם, און ער האס טו א גוד דזשאב, ווייל אויב נישט האט ער נישט די דזשאב. עס איז מער ווי אין די אלטע היים פארצייטיש, און איי עקשעלי פיל מער ווי מיין שליחות אלס א טאטע מחנך צו זיין מיין קינדער איז איים דואינג, איך טו יענץ מער ווי איך פלעג טון, ווי איי דזשאסט יוז די שיק אויף די באס ענד מיי דזשאב איז דאן, צאל שכר לימוד, שיק אויף די באס. סאו איך האב מער אויף אן עבודה דא, מער אויף א ארבעט, מער א רוחניות'דיגע ארבעט, פון די אנדערע זייט, טראכט איך די מעלות פון אזא מוסד איז הו נאוס ווער זאגט אז מיין קינדער פארדינען נישט מער ווייל זיי זיינען אין אזא מוסד. Wow. לאמיר ענדיגן מיט דעם, וועלכע שאלה האלטסטו איך וואלט דיר געדארפט יעצט פרעגן וואס וואלט געווען גוט צו הערן פאר די עולם און איך האב עס נישט געפרעגט? קען זיין גארנישט, אבער אויב דו האסט עפעס. אדער קען איך זאגן בעסער, דו ביסט דאך א admin אויף די גרופ. רבינו האט א קוועשן, קען ער פילן פרי צו פרעגן יצחק גראסמאן. יעס, איי וואנט טו העלפ פיפל, איי וואנט טו העלפ פיפל דעט וואנט טו דו דיס, ביקאוז איי פיל לייק, ביי די וועי מיי פערסענעל גאט פילינג איז אז וויטין די נעקסט איי דאנט נאו האו לאנג פייוו מעיבי טען יערס עס גייט זיין א נארמאלע זאך, ענד מיין כוונה ביי די וועי איז נישט צו בויען קאסא גראנדע אריזאנע, מיין כוונה איז צו העלפן כלל ישראל זיך אויסשפרייטן, ווי איינעם איינעמס וואן אוו די נעגעטיוו פיפעל האט חוזק געמאכט פון מיך און ער האט געזאגט אז שוין די וואוינסט אין אריזאנע וועסט טון א שידוך מיט איינער וואס וואוינט אין וועסט קענטאקי יו נאו וואט איי טאלד הים? איי האופ איי וויל נישט גיין איך וויל אז א חסידישע איד קען ליוו אין אלל פיפטי סטעיטס ער זאל קענען נעמען א מעפ און זאגן ווי ס'קומט אים אויס די בעסט. און טשוז וואס איז בעסט פאר אים ברוחניות און בגשמיות און ס'זאל זיין א חסידישע קאמיוניטי אויבער דעם, סאו מיין גאול וויט דיס מאוו איז צו העלפן כלל ישראל טו געט אוט אוו דעט טינג אז מען קען זיך נישט ארויסזעהן פון דארט און לעטס לעטס קריעט די נעקסט עליס איילענד פון די וועסט דעטס וואט איי וואנט. יא און איך וויל העלפן מענטשן סאו איי נאו די טשעלענדזשעס און און די טשעלענדזשעס טשעינדזש פון ווען פון ווען דו מעקט די דעסיזשען פון ווען דו בוקט די טיקעטס.